Adɔfoɔ one vision GH sini mema mo nyinaa kɔ aba de mo ba channel yi so ɛmra so sɛ nsɛm binom a asisi deɛ di sɛ muhu na mote a maboaboa ano no megye berɛ de bɛso mo sɛnea bere ne abe bia meyɛ no no na mɛsa srɛ biom sɛ wada rome a wote me nkɛn wo nsɔscribe yɛ abɔ mɔden na sɔscribe ɛma me na nsɛm a mede ɛbɛso mo no medical de makɔ akɔpie mu ɛwɔ Ahafo Ano South mansini ɛno ɛwɔ Asante mantam ne mo kasa yi deɛ Nkwanhyia bi asi ama ɛno nam so adehyeɛ bi no ho aka. Saa nso na mene mo ka sɛ Kumawood actress Carla Kumase yɛ akyekyere asɛm kɛseɛ paa ɛde aso ama me a n'ani suo paa ɔde mu nkyerɛmu aba abɔnten. Mede hɔ nsɛm nso bɛbrɛ mo. Mo somfo yɛ me. Ahwene pa, Amanu Gyamfo, afei mehyɛ yɛn nsɛm no ase. Abusua, me hyɛ nsɛm no ase sɛ na me di kan ɛkaeɛ no, me de mo ɛrefi aseɛ ɛde afiri Ahafo Ano South mansini no ɛwɔ Asante mantam kura no ɛde Poku kurom na akyerɛ sɛ Mankranso Poku kurom asɛm ɛna me reka no na ɛnte afiri ɔba kyɛm sɛ ɛnora da ɛyɛ adeɛ sɛ moto na akyerɛ sɛ moto yɛ a okada okada yɛ afoɔ yi bi no ɔmo anya nkwanhyia bɛyɛ sɛ moto bɛyɛ sɛ mmienu ne ne mmiɛnsa so a mekɔ wie aseɛ no adehyeɛ binom akɔ akɔpie mu ɛwɔ Poku kurom health center Na yɛn nua bɛka yɛ kameɛ sɛ no ada na Gamna mampanyin dada ɛyɛ John Dramani Mahama ɔpanyin kuro yi a na ɛretu frankaa ɛde ama NDC amanyɔkuo no wɔhyɛɛ yɛ naprabɔ ase ɛwɔ Asante mantam mu na sɛnea ɔpanyin ne manifesto mu nso ɛteɛ no wɔkyerɛ mu sɛ wɔno deɛ wɔba a nyame ɛyɛ adom 2020 hɛ okadafoɔ ɛmɔ se wɔba bɛ legalize okada na ɔregulate ne yie sɛnea ɛbɛboa ama nnwuma nso atumi abu so Na sɛ bi ɔmo a ɔmo akyinkyin ɔmo nyɛ adwuma no, ɔmo bɛpɛ okada yi bi saa ayɛ. Na efii sɛ ɔpanyin no de saa nsɛm no bɛtoo dwa no, ɛkame yɛ sɛ okadafoɔ ti adenden. Ɛneɛ woka ɔmo asɛm a, ɔse ee, ee gyee deɛ mba a, yɛne yɛkɔ. Ɛneɛ okadafoɔ no titiriw ne Nkranpompuni mantam mu, ɛfa Ashaiman ne ne mpata mu no, ɔmo ani agye ho papapapa, ɔmo kyeam sɛ ɔmo brɛ o. Sɛnea apolisifoɔ tetee ɔmo wɔ kwan so no, ɛno nti sɛ ɔpanyin bi aba na wɔredwen ɔmo ho deɛ a, ɛneɛ ɔmo ɛnte ne ho gyae. Na no na Yɛwura John Dramani Mahama kɔpie mu ɛwɔ Asante mantam mu no, Okada riders yi ɛyɛɛ sɛ o, sɛ ɛneɛ ɔpanyin yi aba deɛ a, yɛneɛ yɛngyaagyaa yɛn ho, ɛno nti ɔmo yi sekelse, sekelse ahodoɔ, deɛ wonhuu bi da, deɛ wahu ama no afono wo, na no na kyɛsɛ Poku kurom hɔ no, sekelse yi o, ɔmo kɔ akɔhyia Yɛwura John Dramani Mahama ɛwɔ ɛyɛ n'aprabɔ ase sɛneɛ ɛbɛyɛ a, ɔbɛhu ne sɛ ne policy no a ɛwɔ ne manifesto no mu no, ɔmo ani agye ho, na no. Ɛna wɔn duu Poku kurom hɔ no ara no, speedi ne mpo no nkɛkyɛ ahodoɔ no nti no, nkwanhyia sii a ɛno nam so ma yɛde wɔn akɔ akɔpue mu wɔ Poku kurom Health Centre. Ɛnte abɛtɔ gya kyɛm sɛ obiara nwuiɛ deɛ, nanso no wɔn ho apira anaasɛ mpo wɔn ho atwitwi kakra. Yɛn ani bɛda so adi asɛm yi akyi. Na me dɔfo, wohwɛ sɛnea sɛsi a Okadafoɔ agye wɔn mmena, wohwɛ post a Okadafoɔ yi anya a, wonni sɛ Okada no yɛ legalize na yɛ regulate no yie a, ɛbɛtumi aboa anaasɛ mfa ho ne sɛ yɛbɛ legalize yɛbɛ regulate ne biara no okada no ɛnyɛ safe bɔ mmɔden sɛ ɔbɛma ma ho ɛyɛ wadwenkyerɛ medafo ne korakora mene mo ɛkɔ akɔwie mu ɛwɔ popular kumawood actress obi bɛka popular kumawood actress eh, actress a mofa nkyɛ mekala kumase mene mo kasa deɛ yɛ ma me ani suo paa Kala sɛnea n'ani dedennden wɔ sinitwa mu no, me dɔfo, sɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Nanso ne nyinaa mu no, mpanimfoɔ ka sɛ ntwa ntosoɔ wɔ hɔ yi ɛyɛ a ɛ, yɛreka no wɔ w'akyi koraa deɛ na neɛ yɛ booboo, yɛrenka mma wonte no. Ɛno koraa deɛ na asɛm no asɛe. Kala Kumase de nsɛm bi abɛto dwa a maame yi ani suo mu na ɔde adesrɛ ato Ghanafoɔ anim. Ne fans a ɛwɔ ama no ne wɔn a wɔpɛ n'asɛm, wɔn a wɔmpɛ n'asɛm nyinaa ne sɛ wɔn deɛ n'asɛm yɛ tiawa. Nsɛm a ɛredi ahim sɛ Kala Kumase ne Burger bi akɔ akɔwo na yɛkɔyɛ DNA no, ɛnyɛ Burger no ba a ɔredi ahim a kame sɛ egu m'amena no mu ase no, wɔteam sɛ nokorɛ biara nni mu. Na station bi na kyerɛ sɛ wɔyɛɛ saa dwumadie, ɔbaa bi akɔyɛ sei, barima bi akɔyɛ sei, ɛno Ɔyerepa FM ɛwɔ Asante Mantam Ankuro Kumase. Na ɛno na kyerɛ sɛ wɔn program no so no, wɔkɔbɔɔ Kala Kumase na na ɛwɔ sɛ host no wɔkyerɛ sɛ nyɛ Kumawood Kala Kumase na mmom Ghanani baa bi a ɔno nso de Kala Kumase a ɛno no report no kyerɛ mu sɛ saa Kala Kumase korɔ no wɔne bɔga bi akɔ akɔwo na ɛkɔ wi aseɛ no sɛ ɛyɛ sɛ bie yɛdi hyɛ ɛnyɛ bɔga ne ba DNA kɔɔ so no na ɛnyɛ bɔga ne ba ɛho animguaseɛ bebree na ɛno na host no ɛkaeɛ no ɛnam sɛ wɔantumi ankyerɛ mu sɛ ɛnyɛ Kala Kumase nti no ɛyɛ adeɛ sɛ amanfoɔ de nsa anaa amanfoɔ binom de nsa ɛtenetene maame yi so a wɔkyerɛm sɛ wɔkae a na ne werɛ ahow. Wɔhwɛ a na kyerɛ sɛ nneɛma ahyɛ no. Ne titiriw ne mfoni bi koraa no a bloggers bi san de aba abɔnten. Me dɔfo, yɛnkɔ na yɛnkɔ nkotie Kala Kumase, n'ani suo ne ne nsɛm pa a ɔde to dwa de fa saa ntwa ntosoɔ yi ho. Ada.
Kala Kumase kuma wo da kyɛ. Kala Kumase, na adɛn na wusu? Dɛn ne ne suo yi? Dɛn na ɛkɔ so? Me nua bɛrima deɛ ɛteɛ ne sɛ me werɛ ahoɔ a mesu nyina ne sɛ sɛ wei kwan wɔ location ɛwɔ lewe set so a musicians ne kumawu doctors yɛ nyina ɛwɔ ha yɛ shuti na mewɔ hɔ a na obi frɛ me sɛ ah ɛdeɛ na ɛkɔ so na mesi aden na nipa koro no asɛm a ɔka ne sɛ obi de waba fm station sɛ wo ne bɔga bi akɔ ama bɔga no akɔ dna test na yɛse akora ne nyɛ

Nti mebisa mu na kyɛ sɛ yɛsɛ station bi wɔ Kumasi a yɛfrɛ hɔ Ɔyerepa Ɔyerepa Antenaa saa maame na hosti saa program no wɔno ɛna ɛkyerɛ mu sɛ kala Kumasi korɔ no kora ɔmo frɛ no a ɔmfa nti Ghana ha ne Kumasi nso dodoɔ no ara nim sɛ meme ne kuma wo dato sɛ fɛ me kala Kumasi nti dodoɔ no ara de wɔn ani abu sɛ ɛyɛ mea me nso asɛm me ne mo hwee sɛ yɛsi girl bi ɛna akɔyɛ saa deɛ no na ɔde me me din ato me ho so ɛna wɔn gu m'anim ase sɛ me na me ne bɔga bi me nso me nim bɔ me nim ɛsɛ wɔn afa me picture obi afa me picture mhm. ɛna wɔde ataage bɔga no ɛne ne ba no ɛna wɔn de ato ɛɛ fɛn sɛ youtube na ne nam abɔkyerɛ nti nkurɔfoɔ asɛm bi a na de nsɛm de me me nso me nim asɛm mi ho hwee nti ne ne bɔga bi a nkɔwɔ yi.
akyɛ sɛ wodeɛ wotew baabi koraa mete baabi na ɔmo frɛ me nti ɔyere pa station hɔ ka wɔ sɛ ante naa no Woyɛ program no wo host no wo kyerɛ mu sɛ ɛɛ ɛnyɛ Kumawud actress Kala Kumasi. Sɛ bia onim.
The whole world me nua bɛma the whole world obiara nim sɛ Kumawud actress Kala Kumasi me me da mu fu a okay. meyɛ baako pɛ nti baa saa no madɔfofoɔ ne wɔn a wɔn nim me wei a na wɔfrɛ me me nso me nim Kala Kumasi koraa wakɔyɛ saa bɔ nyamena nsɛm no. ɛna wokɔ facebook ɛne youtube a ɛmaa ne bebree si ɛfrɛ ɔmo kala kumase wei yɛ ɔsɛbɛde kala kumase wei yɛ ɔsɛbɛde kala kumase ti mi nkorɔfo frɛ mi a mesi ɛnyɛ mmea eti na kyɛ sɛ saa wei na yɛyɛ no mesrɛ ma dɔ fofoɔ saa asɛm na nte naa ɛyɛ kumase ɔyere pa ɛfɛm wɔn nanso sɛ kala kumase ɛnyɛ mmemme movie na dress ɛnyɛ mmemme kala kumase. Kumawood actress. Okay. Me me demu fua, me ye baako pɛ. Okay.
Saa nkurɔfoɔ no wɔyɛ fake. Okay. Ɛna wɔn de atoto toto wɔn ho si ɛfrɛ wɔn kala kumase. Okay.
Eti saa eyi na esi wɔ ɔyerepa ɛfɛm no. Ɛnyɛ wa. Ɛnyɛ me kala kumase. Okay.
Ɛnyɛ me me ni mu ɔhyɛ de. Okay.
Mate. Me ni mu ɔhyɛ yɛ me nua bɛrima. Okay. Ti me srɛ ma dɔ foforɔ sɛ obi ti ase mu yi a wɔn ka sɛ a ah, kala na ayɛ sɛ ɛnso nyɛ me a me ni mu ɔhyɛ. Okay, mate. Ante naa no na wɔn host program ni yie. Okay. Ɛwɔ so ɔwɔ sɛ Ghana. Wakɔ station hɔ, wakɔ Ɔyerepa eh, FM, wakɔ hɔ. Ɛda na wɔn yɛ saa program no, na nwummerɛ mi kɔ. Okay. Kɔsena mo location.
Mm. Ti yɛ wie yɛ rapo yɛ no, ɛna mi yɛ sɛ no, de wɛ nkurɔfoɔ si fira mi no mɛkɔ. Mm. Mi kɔ hɔ ma guy baako gye mi namba. Me duru hɔ na nte na ano yɛ sɛ ɔni wɔ kɔ fie. Okay. Ti guy baako wɔ office ɔgye me number sɛ ɔmo pa ma kyɛw. Adeɛ kyi no ɔmo sɛ ɛstarte saa program na ɔmo bɛ frɛ me up to now ɔyere pa ɛfam fam ante wɔn mo nka. Ti me kura deɛ me forgeti sɛ ho nyia. Mm. Na mo ɔwɔ ana abɔkye fo wɔ adi asende me sɛ sɛ ɔmo akɔfa me picture ɛna ɔmo de ataage me ne papa no mm. ɛne akɔla korɔ na yɛ nipa korɔ yɛso akɔwo no mm. me nso me nim ho hwee. Okay.
Metoɔ me woo me nkwadaa berɛ mu me nwoo bia mu
ɛna mede to wei me me ma mmarima mmienu panyini de me ima na ɔsɛe abɛyie ketewa twenty five years ketewa no nso de ma ɔsɛe abɛyie six months ɛna ɛda wɔn ntɛm me nwoo bia mu eti mi nua bɛrima asɛm deɛ nti ayɛ ma awerɛho kyɛ sɛ wowɔ hɔ a na wɔn de adeɛ mimi picture na wɔn de ataage papa no mm. obi de akɔto youtube na ɔyɛ sɛ de na nipa korɔ no mm-hmm. wɔn hyɛ yie. wɔkeka kɔ deɛ ɛte no saa kala kumase kɔ na ɔyɛ saa deɛ no ɔnkɔ no nkɔpɛ ne picture na ɔmfa taage na ɔyɛ n'adwene sɛ me ɔbɛdi ɔde me me picture bɛdi di wɔ me me ho deɛ a me kala kumase mɛbɔ ne dua aku no me mɛbɔ ne dua aku no ade na wo sɛ wogu m'anim ase saa asɛm a menim wo hwee me nua bɛma wo sɛ masuasuasu me werɛ ho mm, mm. sɛ sika nti sika kakra a wobɛdie nti woakɔfa me picture Ɛde ataade abra me, mennim ho hwee.
Ate nti mede bɛto wa mɔmɔ ho mede bɛto wa na sɛ wakyerɛkyerɛ mu nti. Mate me nua bɛma nti mesrɛ ma dɔfo fo me fans nyinaa ɛnyɛ mmea ɛnyɛ me me kala kuma se baako pɛ me me da mu fua the whole Ghana the whole world kuma wo da twes kala kuma se me nie me na me kasa me yɛ baako pɛ a me da mu fua saa nyamena nsɛm wɔ me me ni da me bɛma ɔne me wu mmienu no wɔyɛ ɔdefoɔ yɛ big man Wohu ne fie a wobɛbaa wɔ no mu. Sɛ wohu bɛrima pe, ɔfaa me me nkɔlaa berɛ mu, ɔno na breaki me virgin bɛsi nnɛ, manwo bio. Na deɛ nti na obi si ɛfrɛ no Kala Kumase, wɔne bɔga bi akɔwo, na moakɔ akɔyɛ DNA test, na wɔnhu ne papa a, mode me me picture ɛkɔ tag de akɔto YouTube, na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wogu m'anim ase? Nipa korɔ nhwɛ yie. Wɔnhwɛ yie paa na mimi firi abosom fie. Sɛ wɔahwɛ yie a, wɔde ne nkwa bɛtwa so. So ɔpɛ sɛ ɔgu m'anim ase a, ɔno nso de ne nkwa bɛtwa so. Enti mekyia me fans nyina. Meda mo nyinaa mo ase. Ɛnyɛ me kala Kumasi. Meda mo ase. Abadwafoɔ mesan so ma makɔ aba biam ti Kumawood actress Kala Kumase ɛna kyerɛ sɛ wɔwɔ set so a wei ɛnyɛ sini na na wɔretwa o wei deɛ real life yɛ agane gane paa ɛna wɔresu adeɛ wɔka nyina ne sɛ wɔserɛ Kala Kumasi korɔ no, sɛ woawia ne din a, ma ne din nna. Woawia ne din a, ma sɛ bi ahoteɛ mmra din no ho, na w'ankasa yi w'anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghanafoɔ binom ne n'abusuafoɔ ne wɔn a wɔdɔ no yie a binom wɔ amɔnane ne Ghana ha no, wɔbɛgyae no frɛ. Wɔbɛgyae no sɛ yɛbisa no, Kala ɛyɛ wo a? Wɔbɛgyae anaasɛ wɔbɛgyae sɛ wɔbisabisa no nsɛm no sɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso ne mu nkyerɛmu koraa no, ne nyinaa to bɛtwa. One Vision nso no, abusua, obi tumi kɔfa obi din paa. ɛma ne ho kyiri ne sɛ nti ɛyɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ Ghana ni de hyɛ kala kumase korɔ no a wɔde obi baako akɔhyɛ bɔga no ɔbɛba abɔnten sɛnea ɛbɛyɛ a kala kumase original ne ho ɛbɛtɔ no na mpo ɔyere pa fam nso ɛtɔ da bi a yɛn nsɛmtwerɛfoɔ no yɛka asɛm bi a ɛyɛ asɛ bi moma asɛm no mu ɛna ɔfan na yɛnhu sɛ asomasi ne yɛka ne ho asɛm ɛbɛtumi aba sɛ kala kumase nipa no ɔmo yɛ du baa sɛnea yɛn nsɛmtwerɛfoɔ no yɛbɛfa anaa yɛde information no bɛba sɛnea ɛbɛyɛ description no o kala kumase no wɔyɛ du ɛnea wokɔ bantem a wɔyɛ num nanso kala kumase a yɛka ne ho asɛm yi wɔyɛ dwadini ɔyɛ kɔkɔɔ wɔte ha ɛno mmom no ɛbɛma ghanafoɔ binom anaasɛ information a da ne da nyɛ de ba abɔnten no ɛbɛtumi ayɛ accurate ɛno nti yɛsrɛ sɛ ɔyepa fm wɔn ɛbɛhu kala kumase na ne suo yi na wɔn aba abɔnten abɛkyerɛ mu yie Sɛ ɛnyɛ Kala Kumasi actress mmom na mmom no Ghanani dehyeɛ bi a wakɔ akɔfa Kala Kumasi din wɔ no na ɛredi saa bɔne no. Nsɛm no asi me din de Ahwenepa Amanu Gyemfo a meda mo nyinaa mo ase ma mo mu anitie.